Elin Llwyd ydw i, ac yn dair ar ddeg oed, ges i bwl drwg o iselder, a drodd wedyn yn anhwylder bita. Mae'n brofiad fydd gyda fi am byth, ac yn un sy'n dal i oero i ben bob hyn a hyn. Ond un o'r pethau dwi'n dyfaru peidio gwneud yn fwy yn ystod y cyfnod tywyll yna yw siarad. Bod yn onest, gyda fi fy hun a'r bobl oedd agosa atai. Yn y podlediad yma, rydyn ni am edrych ar y berthynas rhwng pobl ifanc a'i hechyd meddwl. Sgwrsio gydag unigolion sydd wedi ac yn dal i wynebu cyfnodau anodd a dysgu beth sydd wedi helpu nhw i ymdopi. A dy gymod gyda'r hyn sy'n cuddio. Tu ôl i'r we. Tu ôl i'r we, mae gweld yn glir, a bwrw mlaen yn... Yn y benod yma, rŷn ni'n trafod bwlio a hunan hyder. A dwi'n cael cwmni'r merched hyfryd a hollol fabulous, Meg a Lauren Morais. Ac mae gan y ddwy brofiadau pwysig a geiriau doeth iawn i rannu dyn ni gyd. Diolch o galon am ymuno gyda fi heddi, fi wir yn gwerthfawrogi fe. Um, A fi jyst eisiau gweud o'r dechrau, fi'n gwybod yy falle bydd pethe ni'n trafod heddi yn bynciau itha sensitif neu emosiynol yn gallu bod yn triggering o ran iechyd meddwl, ond fi wir yn gobeithio wnewn chi deimlo bo' chi mewn gofod saff a teimlo gallwch chi rannu gyment 'dych chi isie yym o'ch profiade chi. Yym a cyn i ni falle edrych a canolbwyntio ar 'ych profiade personol chi yym o'n i jyst yn meddwl falle gallen ni roi sylw i cwpl o eirie yym gan ddechre gyda bwlio. Hmm. Ma' fe yn air mawr yy sy'n cario lot o bwyse yym ag yn un sy'n cael ei ddefnyddio'n itha eang yn y sgwrs bob dydd erbyn hyn fi'n teimlo. So o'n i jyst eisiau cael 'ych barn chi a'ch safbwyntie chi ar um, ar yr gair ei hunan, be mae fe'n golygu a sut ni'n defnyddio fe, os mae hwnna'n oce. Okay. A Meg, falle gallai ddod at ti gyntaf gyda hwn, o ran beth mae'r gair yn golygu ti, neu beth yw ystyr y gair i ti? Tymod, ydy bwlio'n rhywbeth sy'n gallu bod yn ddigwyddiad one-off, neu ydy bwlio i ti yn rhywbeth mwy parhaol, um, hir dymor? Tymod, sydd i ti'n teimlo am hwnna? Yym dwi'n meddwl bwlio ydi pan ma' rywun jyst yn neu' chdi'n teimlo'n rili ddrwg a ma' nw'n mynd allan o'u ffordd nhw i neud ti teimlo fela. A hefyd, 'di o'm yn gor'o' fod yn parhau neu one-off, do's na'm rheoli efo bwlio i fi. Yym, ond hefyd ma' pobl yn bychanu'r gair lot, a ma' nhw'n rhoid y bai ar banter, a os wyt ti'n mynd yn ypset, ti jyst fatha, oh it's just banter, don't be so serious. Ond ia, 'dyn nhw'm yn sylwi bod o'n rili aros efo chdi am lot o amser.
Ie, mae'r effaith yn un hir dymor ydyw e, hyd yn oed os ydy e'n un peth bach. Lauren, beth amdana ti? Ydy'r gair yn golygu rhywbeth tebyg i ti? A ti- ti'n credu'r un peth, t'mod, ydyn ni mewn peryg o ddefnyddio fe gormod a wedyn bod pobl ddim yn cymryd e o ddifri?
Fi'n meddwl yr un peth fel, a fel Meg yn dweud, fel sut mae person yn jyst mynd allan o'i ffordd i wneud rhywbeth, rhywun teimlo mor ddrwg am ddim reswm ac fel, fel mae Meg yn dweud, fel, dyddiau yma bydd pobl yn dweud, o, oh, ti'n rhi sensitif, neu, o, oh, mae hwn yn just bant on. Na, os mae'n brif o ti, mae'n brif o ti, fel mae teimladau ti'n valid yn fy marn i. Ac sa'n meddwl, mae sa'n meddwl mae pobl like, yn gor defnyddio y gair bwlio, herwydd fi'n meddwl weithiau mae pobl e- efallai'n of- ofyn o ddefnyddio fe ymysg ffrindiau because mae pobl just fel, o, oh, ni'n just, ni'n ffrindiau ddew, ond mae ffrindiau gallu bwlio ti hefyd. So, ie. Yeah. Ie, yeah, mae hwnna'n ma hwnna beth cryf, actually, a beth pwysig i, i ddweud, achos mae'n gallu digwydd mewn unrhyw sefyllfa, dwi e. Um, a gair arall falle sydd um, yn codi yn y sgyrsiau yma o hyder, neu hunan hyder, neu hunan werth, a gair sy'n gwylltio fi gymaint yw y gair 'ma, normal. Yym, a Lauren, fi'n teimlo fyd ati farn cryf am hwn, wel fi'n credu, ac yn yy meddwl falle, wel, beth yw beth yw normal, a dyle bod ni'n defnyddio fe o gwbl? Fi...
Dyna'r dyna gair. I I sa'n gwybod beth yw normal, i fod yn onest, fel, o, mae hwn yn a b- mae'n jyst fel gair sy'n rili confusio fi weithiau pan mae pobl yn defnyddio fe, "O mae'n mae'n normal i jyst look this is all calm, this is fine" ond fel mae mor frustrating oherwydd mae ddim rhywbeth ti gallu fel pin o lawr a ti ddim... Ie! Ti'n gwybod jyst jyst fel paid defnyddio fel y gair yna like mae'n mor... Cos falle weithiau, fi'n teimlo weithiau mae'n just invalidating o teimladau ti. Cos gallu ti just fel, o, oh, mae person wedi dweud hyn, o, oh, neu rhywbeth wedi digwydd o fi'n teimlo fel hyn. Mae pobl yn fel, o, oh, mae'n just normal i deimlo fel hynny. I was like, no, ond mae'n really effeithio fi, mae'n really brifo fi. Mae, dwi actually yn mynd trwy rhywbeth. A fi weithiau fi'n, ie, yeah, fi'n meddwl bod yn weithiau gallu bod yn really invalidating i experiences pobl. Ie, a'r a- a- a'r a'r ffaith 'na bod e... Os mae rhywbeth yn normal, dyw e ddim yn golygu bod e ddim yn yy bod e ddim yn bwysig efe hefyd. Yym ond ond Meg, os allwn ni fyn' nôl atat ti ta'r gair cynta 'ma, yym bwlio, achos yn anffodus ma' fe'n rhywbeth ti wedi profi yn y ffordd gweitha posib, really. Um, ti'n hapus i rannu dy brofiadau di gyda ni a, a sut nath e a sut mae fe'n parhau i effeithio ti? Oce, okay. ie, yeah, so nath o dechrau pan o'n i tua pimp neu chwech oed a nath o dechrau oedd y plant yn galw fi'n hyll ag yn dew a ddeud bod y gwallt fi'n hyll a yn neud hwyl achos do'dd mam ddim efo lot o pres so o'n i'n fatha kind of do'n i'm yn ffitio fewn efo sgidia cwl a dillad cwl a gallu neud petha yym fatha school trips fel oedden nhw'n neud. Um, a wedyn, yn fatha teenagers, obviously, ddoth MSN allan a Facebook, a nath o dechrau online wedyn. A oedd o mor effernol, o'n i'n gorfod gadael ysgol pan o'n i'n 13 neu 14, A wedyn o'n i'n meddwl o reit ok the problem will go away dwi 'di dwi 'di gadel ysgol 'wan ond obviously nath o dechra online wedyn a o'n i 'di ca'l lot o traffarth online a do'dd neb yn rili neud rwbath a nath o rili effeithio fi yym oddan n'w dal i fod yn galw fi'n dew so nesh i stopio bita a nes i um, developio eating disorder, nes i torri gwallt fi off a straightenio fo bob, bob dydd, nes i dechrau gwisgo lot o make-up jyst i cuddiad, wel i gybeithio cuddiad gwynab fi, a nath o really, really effeithio iechyd meddwl fi, so nes i jyst stopio fynd allan, stopio really, do'n i ddim yn meg dim mwy, o'n i jyst yn shell o fy hun really.
O mae'n mae'n brofiad traumatic iawn yym mae'n swnio yym ag yn o- ofnadw o beth bo' ti wedi gorfod gadel ysgol Meg o ganlyniad i hyn a a t'mod fel o' ti'n gweud o' ti'n trial newid dy hun wedyn a dim dim Meg wyt ti wedyn yfe? Na, do'n i'm yn gwbo, wel rili dwi'm yn cofio pwy o'n i, o'n i jyst yn o'n i'n ddistaw, o'n i'm yn siarad, o'n i'm yn rili codi allan o gwely. Ond blwyddyn dwytha nes i jyst, wel dwi 'di gweithio fy hun i fyny ers o'n i'n tua 14 jyst i yym wel, da chi'n gorau dysgu sut i byw efo problemau iechyd meddwl. Dyn nhw'm yn mynd o 'na. Yym, ond wedyn nes i cael y confidence i mynd i coleg, so obviously nes i gadael ysgol efo dim un qualification, a rŵan dwi yn coleg a dwi'n gweithio fy hun i fyny, ond dwi byth yn anghofio be nath o cymryd i gallu neud hynna o gwbwl. Na, na, dim o gwbl. Yym a a mae'n mae'n wych bod 'da ti nawr yym safbwynt bositif, bod ti'n yy yn symud mlaen gyda phethe, ond yy a newn ni ddod nôl at hynna a shwt i ti 'di cyrradd fyn'na yn y man yym ond Lauren t'mod i ti nawr yym o dy safbwynt di ti'n hyfforddi i fod yn actores yym falle bydd y gwrandawyr yn gyfarwydd â ti o fideos Hansh a Lysh a falle yn cymryd yn ganiataol wedyn bod ti'n berson hyderus ac yn gyfforddus iawn yn crôn dy hunan, ond dim fel 'na ma' fe 'di bod i ti o gwbwl yfe, t'mod ti'n hapus i fyn' â ni nôl i fel dy amser di yn yr ysgol a shwt nath pethe ddatblygu i ti? Ie yym pan o'n i'n fi'n meddwl fel fel harddegau fel probably un deg pedwar myn' lan o'n i'n rili o'n i rili ddim yn hapus fel pethau yym adre ac o'n i'n mor mor swil like o'n i'n neud pethau yn yr ysgol dramatic a pethau on' fi'n meddwl oherwydd nes i adeiladu fy hun i fod yn yym cyfforddus mewn hynny on' nes i byth neud unrhyw clybs tu allan o'r ysgol nes i ddim neud nes i ddim cael ffrindiau tu mas o'r ysgol o o gwbwl nes i jyst cael fel tight knit fi oherwydd o'n i mor nerfus, mor swil, o'n i just really ddim yn hoffi fy hun ar y adeg yna. So nes i ddim really dechrau mynd mas a wneud pethau um, gyda fel actio a canu a stuff. Pan o'n i'n, probably, pan o'n i'n fel mewn chweched, ond fel later time mewn chweched. Um, so ie, yeah, oedd hwnna'n really amser anodd, oherwydd o'n i ddim gyda llawer o hyder o gwbl. Yym, a wedyn es i i brifysgol i wneud drama a theatre yn Birmingham, a wedyn um, oedd hwnna fel pimp wythnos really anodd. O'n i ddim yn teimlo fel o'n i ffit o mewn, o'n i ddim barod am uni at all. Nes i, um, nes i bron mynd i like, um, ysbyty um, meddyliol am fe. A wedyn nes i gael fel galwad o fy nhad un diwrnod a oedd e just fel, um, ti angen gadael. A wedyn, oedd hwnna'n anodd oherwydd o'n i'n stryglo gyda'r teimlad o um, like being a failure ac o'n i just ddim yn hoffi hynna o gwbl. A wedyn nes i just gythio fy hun i just mynd i, just, nes i just dweud fy hun, just ewch i un peth, go to one thing, tu allan o be ti'n gwybod, just do one thing. A wedyn nes i wneud cyfarwyddo, fel thing cyfarwyddo bach gyda Fram Wen. And then from there, o'n i just wneud un peth arall, so o'n i'n wneud e fel mewn camau. Ond fi'n meddwl i heddiw dwi dal yn really stryglo gyda hyder sy'n mae pobl ddim yn teimlo fel hynna os ti'n actio a pethau. Ond imposter syndrome fi'n stryglo gyda loads ac constantly ddim yn teimlo fel fi'n like, good enough, fi'n meddwl, oherwydd dwi'n cymharu fy hun gyda pawb. A fi'n meddwl hwnna'n, like, it's a given dyddiau yma gyda social media ac bod yn creadigol, bod mewn y busnes yma. Ond ie, yeah, mae wedi bod yn taith a dal ar y taith yna. Wel, ie, yeah, ond ti'n be, mae hwnna mor bwysig i, i ddweud ydw e. Er bod e'n swnio fel cliché i huge, mae'r daith na o wyth o pethau mas, yn, mm. well, dwi e beth yn stopo, fi'n credu bod pwysau enfawr um, ar bobl ifanc i ddiffinio'i hunain yeah. um, dyddi yma, fel pwy i chi, beth chi eisiau bod, rhywioldeb ag ati. Mm. A dyw hwnna beth yn, dyw hwnna beth yn stopo, dyw e. A mae rhaid bod wedi cymryd llwyth o hyder yn y pen draw i ti i fynd, na, dyw hwn ddim yn iawn, a mae fe'n oce okay i wneud camgymeriadau, dyw e, mae'n oce okay yeah. i feddwl, oce, okay, dim hwn yw'r peth iawn i fi, a fi'n dod o'na. Ie. Yeah. Ti okay. wastad, like, weithiau, fel, o'n i'n meddwl oherwydd fel, um, gyda y gymdeithas heddiw, mae yna loads of like, pressure i bobl, especially pobl ifanc, i just mynd syth i brifysgol neu gwybod yn union be nhw eisiau wneud um, pan ti mor ifanc. Ond o'n i ddim, o'n i ddim, nes i just wneud rhywbeth ac o'n i'n gwybod yn fy mhen that I was not ready. Ond oedd y teimlad o, you could not be ready, ti angen fod, ac os ti ddim, like, mae rhywbeth yn wrong gyda ti, ond dwi, ti ddim, ti'n mor ifanc, ac mewn unrhyw stage mewn bywyd, ti gallu fel newid dy feddwl am beth ti eisiau gwneud. Bwysig bod ti wedi gwrando ar dy reddf fe fe, meddwl, ie, na, dyw hwn ddim yn iawn. A, a mae gymaint o heine i, i'ch straeon chi, ac er bod yr amgylchiadau'n wahanol iawn hefyd, fi'n cael y teimlad bod y straeon yma'n mynd i brofi hefyd pa mor rhwydd yw e i ni gwmpo i'r trap 'ma wedyn o beidio bod yn garedig iawn gyda ni'n hunain a dechre, mewn ffordd, bwlio'n hunain. Yym, Lauren, t'mod, 's 'da ti'r profiad yna, os ti'n gweud nawr bo' ti'n teimlo bo' ti ddim yn ddigon da... Mm. ...byddet ti'n dweud hynna wrth dy hunan?
o'n i'n o'n i'n really awful, o'n i'n cofio cael um, fel um, trafodaeth gyda athrawes, ac just y pethau o'n i'n dod mas o fy nheg, I was just saying just pethau fel, um, like, dwi'n rubbish, dwi ddim digon da, dwi'n worthless, ac oherwydd o'n i'n teimlo fel hynna, o'n i'n wastad yn dweud fy hun fod fi'n pathetic, so o'n i'n just fel, even though o'n i'n teimlo'n rubbish, o'n i'n invalidate o oh, teimladau fy hunain, so o'n i'n just dweud, oh, I'm just so pathetic, worthless, like, no point, like, o'n i'n just dweud hwnna constantly am fel blynyddoedd. A wedyn, oedd hwnna'n obviously yn just, just damage any self-worth neu any confidence oedd gen, gen i. Cos do'n i ddim teimlo fe am fy hun, ac o'n i'n barnu fy hun. Just mad. Ac oedd yna sefyllfaoedd penodol oedd yn neud i ti deimlo fel na? Bod ti ddim yn ddigon da neu bod ti, tyd, bod ti ddim yn valid, bod y safbwyntiau di ddim yn, yn ddilys. Oedd yna sefyllfaoedd penodol o ti'n teimlo fel na? Fi'n meddwl pobl i just fel um, cymharu fel o'n i ddim yn o'n i wastad ddim yn dweud i pobl fel problemau o'n i'n cael fel catre neu problemau fy um, yn fy meddwl i. So o'n i'n cymharu fy mhroblemau gyda problemau pobl eraill and I was like, oh, you've, they've got so many like bigger problems than you, so why should you feel like this? Mm. Ond o'n i ddim yn mm. gwybod beth oedd mynd mewn, mynd ymlaen yn bywyd nhw, ond nhw ddim yn gwybod beth mynd ymlaen yn bywyd fi. Ond a lot of hwnna ac a lot of teimlo'n ar goll gyda beth o'n i eisiau wneud gyda fy mywyd a so o'n i just fel mor gas i fy hun oherwydd o'n i just fel like you can't figure it out like you should be able to figure it out a wedyn pan ti'n cael hindsight o'n i just edrych arno fel 15 year old girl then o'n i just wish she just had more fun a just wedi byw yna ond like mae'n mae'n fel mor hawdd dweud hynny nawr oherwydd ti gyda hindsight yna ond pan ti mewn y sort of mindset yna pan mae brain ti'n neud rhywbeth fel hynna you can't, you can't get out of it. Na, wrth gwrs.
A Meg, ti'n gwybod, y mwyau ni'n clywed rhywbeth, um, mwya ni'n meddwl bod e'n wir mewn ffordd, dyfe? A ma' a ma' hwnna'n wir am fel ni'n siarad gyda'n hunen, a ma' hwnna'n gallu bod yn rili niweidiol yndyw e? Yndi.
Dwi'n meddwl ma' 'na lot o seicoleg yno fo, a obviously dwi'm yn trained yn hwnna ond gynna fi mond experiences ond dwi'n meddwl os wt ti'n clwad rwbath amdanach chdi bob dydd ma' hwnna yn dechra sticio efo chdi a fel ti'n ddeud ti yn dechra bwlio dy hun os wt ti 'di arfar i pobol ddeud petha rili gas amdana chdi ti'n meddwl o oce ella ella dwi yn y pethau yma a mae o'n Mae o'n dod yn normal i chdi i ddeud y petha yma, ond ti'n gor'o' rili ca'l fatha jyst, os fedri di, jyst step out of that a jyst ddeud, 'Ydi'r petha yma yn neis i ddeud amdana fi? Fatha, ydi hwn yn iawn i sbïo yn y mirror a deud, 'Oh I'm so ugly, I'm so fat, I'm this, that'? 'Di hwnna ddim yn iawn o gwbwl, a be nath helpu fi actually odd meddwl um, would you speak like this to your best friend? A, hmm. na. So be your own best friend and say pethau neis i chdi dy hun, really, just bod yn garedig efo, efo chdi dy hun.
Mae fe, ma fe mor wir, a fi'n gwrando arnoch chi a fi'n mynd fel un, ond fi'n gwybod fi'n eio gohono fe'n hunan. Fi'n gwybod, yym, a ma' fe gyment anoddach i neud ydyw e, nag yw e i ddweud wrth rhywun arall i neud. Yym, ond Meg, t'mod, wyt ti'n cofio'r tro bwynt yna o feddwl, na, ma' isie i hwn stopo nawr, a fi'n mynd i wynebu'r bwlis ma'? Shwt nath hwnna i gyd ddigwydd i ti?
I fod yn onest, nes i'm rili sefyll i fyny yn direct iddyn nhw. Um, Dwi'm yn meddwl maen nhw werth o. Da chi rei gormod o satisfaction iddyn nhw i fod yn onest. So, mae yna lot o self-work yn mynd ymlaen behind the scenes. Di pobl ddim yn gwybod be ti'n feddwl pan ti just fatha yn y siop neu rhywbeth. A i fi, nes i just fatha you know, easier said than done, ond blocio nhw gynta, first step ydi os dion online neu in person, os fedri di just remove yourself from that situation. A nes i just cael lot o sgwrsiau efo fy hun really, a cael lot o self-care days, lot o bubble baths, a just ddeud, you know what, Dwi werth lot mwy na hyn, ma' bywyd fi, m- wel, ma' bywyd ni gyd yn rili pwysig, a 'dan ni werth lot mwy na y treatment gafon ni. Ie, ma' m- ma' beth ti'n gweud a ma' fel ti'n gweud e ma' fe ma' fe mor gryf a yym fel ti'n gweud yr cy- y cyfrynge cymdeithasol 'ma ma' ma' nw'n gallu bod yn lefydd tywyll a toxic iawn yn dyn nhw Meg. Yndi, yndi. Maen nhw'n... Mae yna ma na dau ochr iddyn nhw really. Um, Dwi'n trio wneud online presence fi yn peth positif a um, ond dwi yn dal i fod yn cael lot o negesion disgusting gan lot o pobl. Maen nhw dal i fod yn ddeud you know, os wt ti'n cael disagreement, you know, healthy disagreement ar Twitter efo rhywun, a 'dyn nhw'm efo ddim byd arall i ddeud, then comes the oh you're fat, you're ugly, you're this, that, the other, a dwi jyst fel, wel, mae gynna fi thick skin rwan, a dwi jyst trio meddwl, a dwi jyst trio cael um, y point across na mae o'n ddeud lot mwy amdan nhw na mae o amdanach chdi, os ma' nw'n mynd allan of their way i ddeud rwbath rili gas amdanach chdi ma' 'na ma'n jyst golygu bod nw'n rili anhapus a ti rili yn lot well na nw a jyst wish them the best a trio cofio bo' chdi'n lyfli fel wt ti rili. Ie.
A mi wyt ti. Yym a t'mod o' ti'n gweud ma' 'na ddwy ochor i'r cyfrynge cymdeithasol a ma' fe yn bendant yym werth tynnu sylw at y ffordd yym bositif gallwn ni ddefnyddio nw a Lauren fi'n cofio gweld yn un o fideos Hansh ti fi'n credu ti'n dweud bo' ti a ffrind wedi cymryd at y cyfrynge cymdeithasol i rannu shwd o'ch chi'n teimlo t'mod Pam wnaethoch chi benderfynu wneud hwnna, neu beth oedd yr, yr amgylchiadau wnaeth arwen atoch chi wneud hwnna?
Wel, o'n i, um, nath fi fy ffrind cael trafodaeth ac oedd hi'n like, just ddim yn teimlo'n dda yn ei hun ac o'n i'n fel, I feel exactly the same way ac o'n i just fel, y ddau ohonyn ni just fel, O, mae jyst popeth yn edrych mor berffaith a mae pawb yn edrych mor hapus yn ei bywydau a like, I can't relate. A o'n i, on, y ddau hon i just fel, absolutely, like 100% no, fod nid yw hwnna'n like, stori pawb, a mae, mae na pobl yn stryglo. So o'n i just eisiau just, just dangos bach o fel reality, like, you know what 'dyn ni gyd like ni gyd yn fel human beings ni gyd ddim yn teimlo hundred percent trwy'r amser ni gyd ddim yn fel codi lan mewn like mansion neu codi lan gyda fel p- like sgim perffaith a popeth a bywyd a mae popeth yn mor stable yn bywydau ni like dydy hwnna ddim yn reality a mae hynny'n okay oherwydd ni gyd yn like ni gyd yn just mynd trwy like y bywyd yma yn just geso beth i wneud. Like, o'n i'n meddwl pan o'n i'n bach, mae oedolion yn gwybod popeth, and then you grow up a ti'n ti just, you just figure out bod mae pawb yn just trio ffigur fe mas ar y un pryd, a mae'n iawn i just beidio bod yn okay. Cos dwi'n meddwl, ie, yeah, mae social media just dangos perffaith, fel, perffaithrwydd trwy'r trwy amser. Ydy, bendant.
A, a, a siwr ymateb geithoch chi hwnna wedyn? Oedd yr ymateb yn bositif? Ie odd loads of like like nath ffrindiau like ni fel jyst mesij ni like mesjo ni a jyst dweud o o'n i'n rili jyst angen hwnna right nawr. O'n nw jyst fel o'n i'n teimlo'n rili rubbish am fel ble mae fy mywyd yn mynd neu jyst y like y drychiad a y ffaith bo' fi'n jyst crio a o'n nw jyst fel mae'n jyst quite refreshing jyst i gweld bach o fel bach o jyst human ar social media. O'n i jyst meddwl fod, ie, yeah, oedd e'n really neis nice, oherwydd gallu ni just gwybod pwy fel, gallu ni just reach out mas i bobl, a just mm. dweud, you okay? Like, mae'n like, mor bach, ond mae'n meddwl lot i bobl. Ydy, a jyst i'r bobl yna mas na i wybod bod nhw hefyd yn gallu mestyn mas i, i chi, dy fe, a bod chi yn dangos yr, yym y realiti tu ôl i perffeithrwydd y tiles ar Instagram neu beth bynnag yy ma' bobl yn dangos ar Snapchat neu Twitter neu be' bynnag. Yym ond fel gyda ti yr un peth te Lauren t'mod dath 'na bwynt neu wyt ti'n cofio'r pwynt lle nes di feddwl t'mod digon yw digon a ma' isie fi fod bach mwy caredig i fy hun? A fel wyt ti'n llwyddo i wneud hwnna? Yeah.
Ti'n meddwl ti just fel, yeah. Fi, fi, fi mor, like, a lot well nawr. Fi'n meddwl fi'n dal yn, I dal go into that trap on eto, like, that's, that's life. Ond fi'n meddwl pan dwi'n dwi mewn, fel, y sefyllfa yna pan fi mor, gas neu dweud pethau gas pan fi'n like, neud like, pan fi mewn coleg neu rhywbeth, weithiau fi jyst yn fel, ma, fel mae Meg yn dweud, cael fel step mas o fe, a jyst meddwl byddwn i'n actually'n dweud hynna i fel best friend fi, neu unrhyw un fi'n really, fi gwybod, neu nes i gweld ar fel social media fel dychmygu fel ti, fel ba, fel ti, fel pan ti'n bach, neu five-year-old you, would you say that to that little kid? Fel, pam, pam ydyn ni'n neud hyn? A weithiau fi just fel, pan fi'n teimlo fel hwnna, fi just fel, mae loads o bobl ar yr un pryd yn meddwl amdanyn nhw eu hunain, that people aren't really like, like edrych arno ti a meddwl fod ti'n rubbish. Ti'n yr un sy'n dweud hwnna i dy, i dy hun, and then I'm the only one that's getting in my way. O'n i'n fel, dyna beth fi'n dweud i fi hun fel pan fi mewn coleg, pan fi'n teimlo fel hwnna, I'm like, okay,

break it all down i un peth o'n i yn hoffi ac un peth allwn i wneud yn well, mae'n just ffordd o fi yn just meddwl yn mwy iach yn lle tero fy hun lawr. So that's how I'm dealing with it at the moment. A, a, a beth ti'n gweud at the moment, efe, achos yeah. falle mae'n newid trwy'r amser. A yeah. mae rhaid i ofyn, falle taw, achos perspektif actorion fel un, achos nes i um, hyfforddi yn Coleg Cathedral Drama hefyd, blynyddoedd yn ôl. Ond um, yn, yn anffodus, ni wedi dewis mynd i, um, well, i wneud bywoliaeth sydd yn hyfforddi ni gwestiynu popeth. So, ni yn gofyn pam mae rhywun yn dweud rhywbeth, siwt dyle fi weid rhywbeth, um, neu um, tibod, beth dyle fi weud, neu fel dyle fi ddweud e. So, ti'n teimlo bod yr, y training mewn ffordd weithiau yn gallu hindro fel wyt ti'n trial newid y ffordd i ti'n meddwl dy hun, os ydy hwnna'n neud synwyr? Ie, yeah, mae yn oherwydd fel ti mewn, ti mewn this like bywoliaeth pan like your biggest thing yw defnyddio ti. Mm. So wrth gwrs ti'n edrych arno ti yn dy microscope all the time pan ti'n neud unrhyw... Although ti'n neud cymeriad arall, mae cymeriad yna dal yn dod mas o ti a ti'n yr un sydd ar fel llwyfan neu o flaen camera ac mae'n anodd just bod ti angen constantly meddwl neu constantly edrych tu allan o dy hun pan ti'n neud e. Ond fel dyna pam pan dwi angen neud hwnna, pan ni angen fel meddwl a dissecto fy hun, fi wastad angen dweud rhywbeth o'n i yn hoffi, because usually mae ma na rhywbeth ti yn hoffi, even though weithiau mae brain ti'n dweud fod ti ddim, even os oedd fel pethau bach, fel o'n i'n hoffi y ffordd nes i cerdded i ran yna o'r llwyfan, fine. Ond ie, definitely mae yn anodd wastad edrych a barnu dy hun. Os mae hwnna'n negatif neu positif, ti wastad angen barnu rhywbeth o dy hun trwy'r amser. A, a be o'n i'n teimlo oedd, achos o um, profiadau fi o, o fod yn ysgol ag ati oedd o'n i jyst yn cymryd yn ganiataol bod pawb yn dweud pethau negatif amdano fi. Yn amlwg y lleisiau yn ymhen i oedd hwnna yn dweud hynna, ac oedd reality hefyd, oedd hwnna wedi digwydd, ond wrth gwrs mae mae'n ymenydd ni'n chwyddo hwnna a wneud e'n wath. Yeah. A fi'n credu fel actorion pan i ni'n traino a a Meg achos fi'n gwybod bod gyda ti ddiddordeb mawr mewn ysgrifennu creadigol so fi'n siŵr bod hwn yn rhywbeth felly ti'n ystyried wrth ysgrifennu ond ni'n cael yn hyfforddi i feddwl reit mae'r person yna wedi dweud rhywbeth wrth cymeriad fi mm. um, pam maen nhw'n dweud e fel na neu beth bynnag ond mae'n anodd weithiau gwahanu cymeriadau a wedyn mewn bywyd bob dydd mae rhywun yn dweud rhywbeth ac yn sydyn reit mae'r mae pen yr actor yn meddwl, o pam maen nhw wedi dweud e fel yna? Beth oedd y motivation tu ôl i hwnna? A ti'n meddwl, o, dim bywyd go iawn yw hwn nawr. Yeah, oh my god, big time trwy'r amser, ti just fel, mae rhywun yn dweud rhywbeth, a ti'n gorfeddwl e. Even though, falle o'n i'n just wedi, falle o'n i'n just mewn rush, a o'n i'n just dweud, o, oh, ti'n gallu sortio hwnna mas, a o'n i'n like, why did I? Why, why? A wedyn, o'n i'n teimlo'r un peth, oherwydd ti angen neud o flaen pobl trwy amser, ti'n just fel, o, oh, mae pawb yn meddwl fod fi'n rubbish, mae pawb yn meddwl fod fi'n rubbish. I mean, usually hwnna ddim yn y case, mae pobl yn just meddwl amdan nhw eu hunain a beth nath nhw just newydd dweud, neud. Mm.
A Meg, nes di ddweud just nawr yn biti, be your own best friend, a fi'n credu hwnna'n rhywbeth mor grif yn y we, i fod yn ffrind gore i ti dy hun, achos ni yw'r bobl i ni gyda trwy'r amser. um, pam, pam ti'n credu, Meg, falle ni'n ffind fe mor anodd i fod yn ffrind gorau ni'n hunan? Um, dwi'n meddwl... Mae hwnna'n cwestiwn anodd, actually. Mm. Ond mae yna lot i feddwl am. Dwi'n meddwl, to start off, ella fysa fo'n syniad da mewn ysgol i dysgu plant sut i fod yn garedig efo yn hunan a fel odd Lauren yn deud jyst pigo un peth ti'n hoffi am dan dy hun a dyna be nath helpu fi actually neshi jyst ca'l fatha sticky notes a yym fatha quote bach neu petha neis am dan fy hun a neshi jyst sticio n'w ar y mirror a swn i'n deud wrth fy hun right, you're not looking in the mirror unless you say something nice. So, dyn ni'n pigo un o'r sticky notes ma a ddeud o, a ti'n teimlo'n really silly, achos da ni ddim yn conditioned i ddeud pethau neis, achos mae o'n normal dydy, pan mae genod efo nhw gilydd, maen nhw fatha, oh I hate my hair, oh I look fat in this dress, a mae hwnna fatha normal, a os ych di'n stepio allan o hwnna a ddeud, actually, I think I look banging today. Mae'n swnio fatha, oh my god, you're so cocky. Achos di hynna ddim yn normal. So mm-hmm. actually, surround yourself efo pobl fel ti a just, yeah, just normalise being nice to yourself a deud pethau neis a just, you know, os ych chdi'n um, gofyn wrth let's say, plant bach, why is your best friend your best friend? Y peth gynta sy'n nhw'n ddeud ydy, achos maen nhw'n caredig. Maen nhw'n neud fi'n teimlo'n hapus. Maen nhw'n ffynnu, maen nhw'n, you know, so pam da ni'n fel efo'n hunan? Diolch yn really neud sens i fi, da ni'n gorfod dysgu hwnna, a di hwnna ddim yn deg o gwbl.
Na, mae fe, ma fe mor wir ydw e. A o'n i jyst yn meddwl fanna, ti'n gwybod, um, Ie, ma'... fi'n credu ma' cymdeithas, a fel 'yn ni falle wedi cael ein magu, yn wneud i ni feddwl bod dweud pethe fel 'na, fel fel nest ti ddweud Meg, yn yym yn coci. A fi'n credu 'fyd falle yym bod ni'n cael ein magu, Lauren, falle i feddwl bod bod yn neis fel 'na i'n hunain yn rywbeth fatha hunanol i wneud. Yeah, definitely.
Fel Megan dweud, os ti'n just... Mae'n, yeah, mewn like circles fel merched, os ti'n dweud, o, fi'n weithio, o, fi'n edrych yn good heddiw. Um, special ni'n fel ifanc, o pobl yn fel, oh, you, like, that's cocky neu rhywbeth. Ond na, dylen ni just build o'n hunain, like, ein hunain ac ein gilydd lan. Like, dyna beth fi a fy ffrind roi trio wneud nawr, just fel, pan ni like get ready for a night out, ni just fel, oh girl, you look amazing, a wedyn just we- mae'n anodd fel accepto compliments a wedyn ti just fel ie yeah. ni gyd yn just rhoi pact i'n hunain i just accept the compliments or just dweud i gilydd ac i'n hunain oh, you know what I'm looking good neu nes i wneud good job heddiw like dylen ni cael definitely dylen ni just dweud hwnna gyda e, i ein hunain ac fel oedd Megan dweud dylen ni dysgu hwnna yn yr ysgol herwydd, herwydd fel, fel o'ch chi'n dweud fel Elin ni gyda'n hunain for the rest of our lives. So we might as well be nice to ourselves.
Ie, yeah, bendant. Mae just easier said than done, ydy fe? yeah, big time, big time. Um, ond Meg, ti'n fawr o ti'n sôn nawr, ti wedi llwyddo yn anhygoel i droi pethau rownd ei ti dy hun. Ti'n mynd i fod yn byw gydag effaith pethau am byth yn dwyt ti, t'mod ni'n dysgu byw gyda nhw fel nes i weud, ond ti yn y coleg nawr a ma' a ti'n neud yn wych. Felly o'n i jyst yn meddwl bydden i'n gofyn fel os da ti bethe penodol sydd yn helpu ti nawr o ddydd i ddydd, t'mod your go to's er mwyn cadw meddwl iach yn ogystal â'r post-it notes I I love that ma' wnna'n ma' wnna'n ffab.
Dwi jyst yn meddwl ma'n rili pwysig i yym checio fewn with yourself every day. Jyst hmm. bob bora, jyst dweud, ti'n be, how do I actually feel today? Ac os wyt ti'n teimlo'n anxious, mae hynna'n hollol iawn. Os hmm. wyt ti'n teimlo'n isel, mae hwnna'n iawn. Ac os wyt ti'n teimlo'n ffantastig, mae hynna'n iawn hefyd. A hefyd, mae'n iawn i teimlo heiniau gyd. Does na ddim There's no one way you should feel, mae'n iawn i teimlo'n rili rubbish a wedyn teimlo'n grêt. A dwi jyst yn meddwl ia dwi jyst checio fy hun a jyst neud yn siŵr bo' fi'n ok a ca'l coping strategies you know even os mae o jyst stressful mewn bag coleg neu notepad achos obviously creative writing ydi be' sy'n helpu fi. Hmm. So jyst ffeindio be' sy'n helpu chdi mwya. a jyst cael coping strategies bach, dwi'n meddwl, dyna beth sy'n pwysig. A hefyd, mae o'n completely fine i cymryd amser allan hefyd. Mae'n iawn i jyst dweud, do you know what, I'm a bit overwhelmed. Mae'n iawn i setio boundaries efo pobl, os wyt ti'n teimlo fel I've given too much of myself to people. Mae o'n hollol iawn i fod yn selfish weithiau, a mm -hmm. dydy selfish ddim be mae pobl yn meddwl mae o. Dio ddim yn, you know, take, take, take. Mae o'n iawn i fod yn selfish mewn y ffordd just say no in any context, just say no if you feel you need to.
Mae hwnna mor bwerus yndyw e, achos yym mae'n anodd, yn enwedig fel pobl sydd yn rhoi, fel o't ti'n gweud fan'na Meg, t'mod, ma' dweud na weithiau, dyw e ddim yn ein iaith ni yndyw e Lauren i weud na?
Na o'n i'n hwnna o'dd fel nath athrawes dweud i fi la- yn coleg ac yym yym secondary school, oedden nhw just fel Lawrence Young, just dysgu, just, pay, just dweud na. Ac nes i fel last weekend, o'n i'n really burnt out gyda college, a really mor stressed. A wedyn nath un o'r tutoriau fi just dweud, just cael weekend ble ti literally yn neud dim gwaith, don't even pick up a book, don't do anything, a just cael un weekend ble ti'n neud rhywbeth sy'n gwneud i ti teimlo'n dda. So nes i mynd i weld fy nheulu, mynd i pumpkin patch, a wedyn jyst mynd adre a mynd i fel Halloween party mewn fel ti, like, fy ffrind, gyda just fel cohort ni. A oedd hwnna jyst wedi jyst just dweud na i gwaith neu na i just dweud fi methu wneud unrhyw beth am this jyst amser dy hun, a mae'n iawn i dweud na, oherwydd ti'n edrych ar ôl dy hun, and that should come first. Ie, yeah, bendant.
A ffindio'r lle na sydd yn neu ti dymlo'n grounded am hwn i. Ie, yeah, definitely. A, a, ma, a pwysigrwydd y cylch na o ffrindiau, Lauren, ti'n gwybod, i ti di ffindo'r hyd y ffordd bod e wedi bod yn eitha anodd i ffindo, reit, rhain o'r bobl fi wirioneddol yn gallu ymddiried ynddyn nhw.
yeah, fi'n meddwl like pan ti'n like obviously pan ti'n like um, tyfu lan, ti'n gallu ti just angen surround dy hun gyda pobl ti'n fel these fel oedd Megan dweud yn gynharach these people make feel wneud fi teimlo'n dda ac ddim fel unrhyw beth pan fi mewn fel cwmni nhw dydw i ddim yn cwestiynu sut dwi'n behafio beth fi'n dweud fel ddim tiptoe around nhw, fi gallu bod fi fy hun 100% trwy'r amser gyda nhw, gallu fi eistedd mewn distawrwydd gyda nhw a peidio teimlo yn uncomfortable neu peidio teimlo fel ti angen fel tiptoe around nhw oherwydd just rhag ofyn mae rhywun mynd i fel, I don't know, dweud rhywbeth neu bod yn gas i ti ac just pobl sy'n wastad gyda bac ti pan ti ddim yn teimlo'n iawn, fel fi'n meddwl gyda fel pobl fi'n o gwmpas nawr, fi jyst gallu bod fel, o, oh, heddi fi'n yn teimlo'n oce, okay. a bydd nhw'n oce, okay. nhw, nhw jyst fel, oce, okay, be ti angen, ti eisiau gwylio fel movie gyda'n gilydd, neu ti eisiau mynd am work, neu ti jyst eisiau eistedd yna a byn fi a fy ffrind neud weithiau pan ni ddim yn teimlo'n dda yw jyst efallai ni ddim yn siarad ond jyst bod mewn yr un ystafell a jyst chillo yn rili a teimlo cyfforddus yn rili lyfli a rili helpu fi. Hmm.
A Meg, mae siŵr o fod mynd i coleg wedi bod yn her enfawr i ti, ynddo fe? Cymryd cam enfawr i i roi dy hunan mas 'na eto. Ti'n teimlo bo' ti 'di ca'l y gefnogaeth 'na sydd angen arnot ti i allu ffynnu a llwyddo wrth fynd i'r coleg a t- teimlo'n saff fel o'dd Lauren yn gweud fana? Yndw dwi'n teimlo'n yym o'n i'n rili poeni am ddechre coleg achos do'n i ddim wedi bod mewn school setting a o'n i'n poeni am you know, be am os dwi'n cael flashbacks, be am os 'di hwn yn codi lot o petha dwi 'di fatha yym I've buried them for years. Hmm. So nesh i yym ar diwrnod cynta dwi meddwl nesh i ca'l yym gair private efo tutor fi a jyst egluro be' nath digwydd i fi a kind of hwn ydi stori fi ag oedd hi jyst fel, you know, ma' coleg yn hollol wahanol i ysgol, gobeithio, a you know, ti'n saff yn fama, a o'n i'n meddwl, ie, a ti'n gwybod be, dwi 'di gweithio bob dydd ar fi fy hun jyst i medru mynd allan o'r tŷ, a jyst i fod mewn coleg, mae o dal i fod yn surreal i fi, achos ma'n dream come true i fod yn onest, ond ia, jyst jyst cofio bo fi'n saff a bo fi'n hapus yna a mae o di rili helpu fi efo hyder a petha. Ti'n anhygoel, a ma'r clod am neud i hwnna ddigwydd i gyd lawr i ti Meg a'r gwaith ti di neud ar dy hun achos oedd y bwlio ges ti mor mor eithafol, ti'n gwbod ma'r ffaith bo ti wedi llwyddo troi hwnna rownd nawr i rwbeth positif wedi, dyle ti fod yn rhoi clod i dy hunan am hwnna. Fi'n gwybod, mae'n rwydd i fi weud e, a mae Lauren fel yna'n yn cytuno, felly gweld, ond tywed, mae'n mae dda i atgoffa dyn na'n weithiau, tywed, ti sydd wedi gwneud i hwnna ddigwydd. Ie, yeah, dwi'n gwybod, a dwi'n really yn, mae'n really pwysig i ni gyd reid, you know, pat on our own backs. Mm. Yeah. Achos, you know, pan da ni'n reid, neud rhywbeth, 'da ni jyst fatha oh well it's done now, 'da ni'm yn actually ista nôl a meddwl hang on this was unimaginable blwyddyn dwytha, you know, 'da ni jyst yn conditioned i you know jyst mynd trwy bywyd a ddim yn rhoi praise i'n hunan, ond hefyd dwi jyst isio ddeud dylia fo dylia fo ddim fod jyst up to us, dylia athrawon a rhieni wneud mwy i wneud yn siŵr bod nhw'n, you know, cos nath athrawon fi ddim wneud dim byd, a dwi'n meddwl os, os fysa nhw'n wneud rhywbeth mwy, fysa pethau'n wahanol. So, mae'n pwysig iddyn nhw gwybod i jyst sbotio'r signs o you know iechyd meddwl yn deterioratio... Hmm. ...a gwbo sud i helpu n'w a fel o'dd Lauren yn deud tutor hi yn ddeud jyst ca'l time out ma' hwnna'n rili pwysig i clwad o gan tutor. dwi'n meddwl.
Be fydde ti'n gweud te Meg, t'mo' ma' hwnna'n ma'n neges mor bwysig on'd yw e? Be fydde ti'n gweud fydde'r sort of yr arwyddion yna o weld iechyd meddwl rhywun yn dirywio? Beth ti'n credu fydde'r pointers i edrych mas amdanyn nhw? Dwi'n gwybod, um, dwi'n meddwl bod um, pawb yn wahanol, really. Mm. Ag you know, mae o'n anodd i generaleisio iechyd meddwl, achos mae 'na lot o wahanol um, levels o bob dim. So dwi'n meddwl just get to know everyone a get to know the signs a ella darllen online gwybodaeth am you know what mental health really looks like achos you know a lot of the time mae o yn y in the happiest of people a ti'm yn rili meddwl oh hang on she was really happy you know ti'm yn rili gweld o so dwi'n meddwl jyst i checio bob bore rili dwi'n meddwl yn ysgol ella cael jyst five minute check-in jyst fatha you know how's everyone feeling today a hefyd 'di pobol ddim yn wel especially plant 'dyn nhw'm yn teiml- teimlo'n confident i ddeud if someone's being bullied so ella cael fatha yym dwi'm yn gwbo sgwennu fo i lawr yn confidential achos weithia' 'dio'm yn 'dio'm yn hawdd jyst i siarad rili yym so ella sgwennu fo i lawr a delio fo mewn ffor confidential yn helpu lot. Ie bendant ach- achos hwnna'r peth anodda yfe yn amal siarad a a dweud e mas yn uchel t'wod o'dd yy Meg yn sôn fana am yr yy yr ysgol ag ati Lauren, beth wyt ti'n meddwl falle gelle helpu o fewn yy t'wod yr ysgolion erbyn hyn te i i helpu bobl fel ni gyd sydd yn stryglo a fel o'dd Meg yn dweud y bobl hapusa yn amal yw'r bobl sy'n diodde' yndyfe? Ie.
Definitely fel check-ins a fi'n hoffi fel like anonymous rhywbeth anonymous gallen nhw fallai sa'n gwybod rhywbeth gallen nhw like ffilo mewn os nhw ddim yn teimlo fe fel fe. Ond hefyd i fel adeiladu fel y sylfaen o mae'n iawn i beidio teimlo'n iawn ac mae teimladau ti'n valid ac bod yn neis i i dy hun ac oherwydd sa'n meddwl mewn lot o ysgolion mae hynna yna, fi'n meddwl mae athrawon yn amwybyddu pan mae pethau yn mynd ymlaen a ddim yn cefnogi ei fel like, disgyblion a wedyn pan mae, pan mae rhywun fel mewn pwer neu fel well, gyda authority yn fel ddim yn helpu ti, then wedyn ti'n just fel cwestiwn i dy hun. Ac fi'n meddwl, dyna fel, as well as fel, like, um, disgyblion, gwybod pethau fel am um, iechyd meddwl a cefnogi a bod yn neis i'ch hunain ac fel sut i edrych dy, ar ôl dy hun pan ti yn teimlo hynny. Dyna athrawon cael fel training yna hefyd, hefyd herwydd obviously mae nhw'n teimlo fe, fe hefyd, ond fi'n meddwl dyla cael y sylfaen o dysgu plant from a young age am iechyd meddwl, oherwydd gallu fel, fel ffeithio ti ar unrhyw oed, ti angen fel, it doesn't like discriminate mewn unrhyw ffordd, mae'n just rhywbeth sy'n digwydd a mae'n awful.
A ti wedi taro'r hoelen ar ei phen fyna, Lauren, ti'n achos ni'n siarad am athrawon sydd hefyd yn mynd trwy pethau, um, a fel oedolion, ni ddim wastad yn gwybod shwt mae delio 'da phethe, so fel ti'n gweud, ma' angen yr hyfforddiant 'na, a'r training 'na, a gosod sylfaen gadarn bositif, a a gobitho neith hwnna helpu gyment o bobl, yym a un person mae'n cymryd yfe, achos fel o' ti'n dweud, ges di'r yy t'mod tiwtor yn coleg neu yy yy yr athro neu'r athrawes yn ysgol yn mynd i ti, 'na, mi wyt ti yn bwysig, ti... Mi wyt ti o bwys', a ma'r un person 'na wedyn yn gallu newid y narratif i gyd yn dyn nhw. Ie. Yeah.
Nath nhw newid rai fi pan nes i teimlo fel, pan naethon nhw just dweud, actually mae teimladau ti'n valid, a mae'n iawn i ti deimlo fel hyn, ond dydy popeth ti'n dweud i ti hun ddim yn true. O'n i just fel, oh, okay, mae hwnna'n I can deal with that a wedyn gallwn ni cymryd those little baby steps i just mm. dod ble fi yn nawr. Be os, os mae fel 16 roedd mi gweld fod fi mewn fel coleg cerdded drama a wneud pethau, neu wneud perfo, well, performance heno, bydd hi just fel absolutely not. Ond mae'n mae yn gallu digwydd pan ti gyda cefnogaeth yna. Hef mae'n weithio, mae'n really anodd. dechrau hynny. Ond, wei, ond hefyd fel Meg yn dweud, like, it's, you did that for yourself, a dylai ti, like, pat yourself on the back, because that is a massive journey i wneud. Ie, yeah, anferth.
A Meg, te, o fod wedi bod ar, yr, ar y siwrne anferth yna, Be fydd y neges ti'r bwlis 'na nawr?
Wel, you know, number one, dwi ddim yn dal grudges o gwbl, achos mae hwnna jyst yn cymryd way too much o energy fi. You mm. know, um, dwi jyst yn gobeithio bod nhw yn gwybod yr effeithiau, bod nhw, you know, be, be maen nhw wedi wneud. Mae hwnna di effeithio fi am 20 years wan, a mi mm. fydd o for the rest of my life, dwi'n dal efo'r inside voice that they gave me, a you know fi sy'n gor'o' neud y gwaith o sailensio'r llais 'na, achos some days mae o'n rili ychal, you know, this invisible voice jyst fatha oh maybe you are gonna fail, maybe you are this, that, ond dwi'n gobeithio bod nhw yn hapus, achos there's no way they were in school os 'sa nhw'n neud hynna i rywun, mae o'n dangos bod nhw'n rili anhapus neu bod nhw'n insecure efo'n hunan a ella ma' nhw'n intimidated o rywun sydd actually yn sefyll a- sefyll allan. So jyst gobeithio bod nhw'n hapus rili a bod nhw 'di healio achos dwi wedi. So, yeah.
Waw, mae jyst clywed ti'n gweud hwnna'n anhygoel, ti'n gweud bod ti wedi hilio fel ti'n gweud. Mae jyst yn, mae mor, mae mor bwerus. Um, so, i rywun falle meg sy'n gwrando, falle sydd mewn sefyllfa debyg i ble o ti wedi ffindio dy hun yn yr ysgol, beth fydde dy gyngor di iddyn nhw? Um,
just i... Just i cofio, really, you know, ti'n lyflu fel o ti, ti ddim yn gorau newid, a dim moch sut ti'n edrych, dim moch gen hwnna anyway, achos bod yn person caredig, bod yn person neis, mae hwnna yn lot mwy pwysig na sut ti'n edrych a just as long as ti'n hapus a pan ti'n sbio yn y mirror ti'n hapus efo dy hun a you know it doesn't matter if it's looks wise neu personality wise as long as ti'n hapus a ti'n gwybod you know ti yn neud y byd a lot better place just with existing a dyna be sy'n pwysig just carry on being yourself a sa nhw yn ffeindio unrhyw reswm i bwlio chdi dim otsh be ydi o so just cofio rili a hefyd mae o'n rili rili pwysig i Deud wrth rywun bod chdi'n cael dy fwlio, paid, paid â gadael o i fewn achos dyna beth sy'n byta chdi o tu fewn. So, you know, efo Lauren yn ddeud, maybe an anonymous service in schools neu workplaces, jyst i ddeud, you know, this is happening, a you know, ask for help a neud yn siŵr bo ti yn ca'l help a ma na lot o self help places you know jyst ia jyst neud yn siŵr bo chdi'n ok a gwbod ma na help ma na help allan na.
Ia bendant ma na gyment o help mas na a m- a mae gofyn amdano fe yw un o'r pethe dewra mae unrhyw un yn gallu neud yndyfe ond t'wod Meg jyst i danlinellu cwpl o'r pethe wnest ti ddweud fan'na, achos t'wod fi'n... Wnest ti ddweud wrtho fi t'mod o' ti'n yym t'wod streigno dy wallt, neu wnest ti dorri dy wallt a streigno fe a streigno fe a meddwl bo' hwnna'n myn' i weithio, a wedyn actually na ma' nhw'n ffindio rhywbeth arall wedyn yndyn nhw? Yndi, you know o'dd gwallt fi, wel ma'n tyfu nôl obviously 'wan, ond o'dd gwallt fi lawr i hips fi a llawn cyrls, o'dd o'n rili mawr, ag odden nhw'n galw fi'n Hagrid bob dydd a deud oh ma gwallt chdi mor hyll a you know um that didn't stop nes i jyst fynd at y hairdresser a ddeud please cut it all off o'n i'n literally jyst yn desperate iddo fo hmm. fynd achos o'n i'n associatio gwallt fi efo bullies mm. a you know nes i jyst deud cut it all off so mi nath n'w a you know yym nath n'w ffeindio rwbath arall i bwlio fi am you know y ffaith o'n i 'di dysgu Cymraeg so sa nw'n neud hwyl ona fi am hwnna neu ddeud you know obviously the weight was the main thing a 'sa hwnna jyst yn mynd yn mwy. So dim ots sud fyswn i'n newid, bysa nhw ddim yn newid. Mm. Bysa nhw dal i fod yn bwlio fi for absolutely anything. A dwi jyst yn hapus wan bo fi 'di you know, does 'na ddim byd yn wrong efo streightio wallt neu gwisgo makeup o gwbl, ond dwi jyst yn hapus bo' fi'n gallu sbïo yn y mirror yn completely naturiol ag yn meddwl, do you know what, I look nice, neu I'm a nice person. Ma' hwnna'n rili pwysig, a hefyd ma'n pwysig i gallu gwisgo makeup a streightio gwallt am y rheswm iawn, jyst achos dwi isio 'neud be' ma' pobol yn deutha fi 'neud.

Ac yy yy t'mod yy wirioneddol yn anhygoel a a dyle ti wirioneddol gymryd hyder yn yn defnyddio'r iaith sy gyda ti achos yy ma' fe'n wych on' y peth i gymryd o hwnna efe yw i bidio newid 'ych hunen i neb yne fe Lauren? Ie.
Fel o- o'n i jyst fel be' ne- yym neu' chi jyst dweud Meg fod fel gallu chi fel chi newid dy hun ond bydd nhw ddim yn newid like they will just not stop being like yn fel be bynnag oedd nhw'n mynd trwy fel o fi just meddwl fod y line yna just mor trwy nes i byth fel meddwl fe yn that way fod like gallu chi fel newid dy hun ond mae nhw'r pobl sydd ddim sydd ddim yn newid a fod yeah, just edrych yn dy like, mirror, just mynd fel, oh, you know what, fi yn edrych yn neis, a fi'n neis fel person neis. A like, that's more than enough. Oh, oh such, that just resonated with me. Sorry. Na, dim o gwbl. Fi'n fi, fi falch bod e. Mae fe, a, a fi'n credu neitha, e, neitha e siarad gyda lot o bobl. A Lauren, ti'n modd, wrth feddwl am hwnna te, a meddwl am y Lauren 14, 15 mlwydd o'd 'na, be fydde ti'n lico gweud wrtho hi nawr? Um, hwnna'n such a good question. Fi jyst eisiau dweud i hi bydd yn neis i dy hun oherwydd di, ti yn person sy'n rhoi i bobl a ti yn ifanc a helpu lot o bobl yn dy teulu ac rili'n really gweithio'n galed a ti ddim yn, mae neb yn deserfo i siarad i dy hun fel hwnna. So please don't do it to yourself. A ti'n ti'n just werth lot. Ti ddim, falle ti ddim yn teimlo fel hynna right nawr, ond ti ddim yn pathetic, ti'n werth loads a mae just, mae bywyd ti'n werth lot. A just bod yn caredig i dy hun a cario ymlaen i fod yn caredig i bobl eraill.
Oh, chymod be, chi'n chi bobl fabulous. Fi'n edmygu chi gymaint am bopeth uh, i chi di, wel, a'r ffordd i chi di delio gyda phopeth sydd wedi cael ei daflu ato chi. Um, fi yn gobeithio bod chi'n gwybod bod chi yn ddigon, yn fwy na digon. A mae eich cyfraniad chi'r podlediad yma wir yn mynd i fod yn werthfawr. Felly, wel, diolch o galon i chi. Na gyd sydd 'da fi weud. Diolch i chi.
Diolch. Dwi wedi rili mwynhau hwn. Ie. Yeah. Dwi'n teimlo fel dwi wedi cael real girl chat. Ie.
Mae'n rili neis. Dim byd gwell os a. Ie, dim byd gwell. Hefyd, mae'n neis i pawb really, just, you know, dim just genod, you know, pawb, just surround yourself efo pobl fel ti a pobl neis really, a just never underestimate the power of a panad and a good chat. Yes.
Exactly.
On that note, ewn ni gael paned, ie? Ie. Diolch, Merched. Nes i wir fwynhau siarad da Meg a Lauren, a fi'n gobeithio wneud e annog chi hefyd i brofi gwerth eistedd lawr i gael paned a chat da gyda'ch ffrindiau, neu aelod o'r teulu, neu unrhyw un sy'n agos ato chi. Diolch o galon i'r ddwy am sgwrsio mor onest a ffraeth, ac am rannu eu profiadau a'u cyngor gwerthfawr 'da ni. A diolch, fel arfer, i chi am wrando. Cofiwch eiriau doeth Meg, Amgylchynwch eich hunain gyda'r bobl sy'n ddylanwad positif yn eich bywydau, ac mae'n codi dro ar ol tro. Felly, fel wedodd Lauren,